mwega mwĩroreri wa video yakwa rĩtwa rĩakwa njĩtagwo wa njeri kana no ũkĩnjĩte Lois Kiri ũmũthĩ ndĩ na gĩkeno mũno mũno mũno mũno tondũ nĩ njoinĩtwo nĩ andũ erĩ special andũ a muhimu mũno kũrĩ niĩ na ona itanathiĩ na mbere kũma nĩgetha meyuge metagwo atĩa rĩ angĩkorwo rĩrĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũtuona na kuona video ĩno karibu eh. karibu sana na welcome to this channel no angĩkorwo we nĩ wa gũcoka ti rĩaku rĩa mbere rĩa gũtuona ah, ku- kana kuona channel ĩno um, nĩ thengiũ mũno nĩ gũcoka na we really nĩ ndĩra appreciate the support mũno mũno mũno mũno na ĩno nĩ, vi- nĩ channel ya gĩkũyũ na nĩ- nĩ nĩ njikaraga Ndĩmwĩraga ndĩ na channel ĩgiĩ ya gĩthũngũ na gĩthwaĩri, ũguo ũngĩigua ona ĩyo nĩ ũrenda ĩkũrathime rĩ, nĩ ũkũmĩona haha ũũ, na no ũgĩ click nĩgetha ũgĩ subscribe na ũthiĩ wone video cingĩ nĩgetha cikũrathime. Ũmũthĩ ndamũhoya andũ aitũ mũtikae gũthekerera andũ aya akwa tondũ gĩkũyũ kĩa, niĩ reke ndĩmwĩre ndĩna gĩkũyũ kĩega. Please ndamũhoya mũtikamathekerere nĩgetha magacoka rĩngĩ haha ũũ nĩgetha tũthiĩ na mbere kũruta tũ video twega twa kũmũrathima, kũmũkenia. na tũtuĩke kĩrathimo kũrĩ we. Na ngwambia tũtanathiĩ na mbere ona kũmwĩra tũkwaria ũhoro wake rĩ, nĩ ndĩrenda meyuge metagwo atĩa, maumĩte kũ, na tũyaine atĩa. Na ngũgĩciria tũkwanjia na wa kushoto alafu tũkũrĩkĩrĩria na mwena wa kulia. Thank you, thank you. Uh, mũrĩega andũ a Ngai. mũthenya ũyũ- mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ actually nĩ ũtukũ ũtukũ ũyũ ũtukũ ũyũ mũthenya ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ ndĩ na gĩkeno kĩingĩ mũno ah, kuga ndĩ haha na mũtumia wakwa na ndĩrenda kũmwĩra atĩ gĩkũyũ niĩ ndikĩũĩ wega gĩkũyũ is my fourth language eh, my first language nĩ gĩthweri gĩa kerĩ nĩ sheng ya gatatũ nĩ gĩ- gĩthũngũ arabu gĩkũyũ kĩ hau hau hau mũico Ah, no ndĩna gĩkeno nĩ- nĩngũgeria Eh, yes and welcome haya nĩ thengio mũno mũthuri wakwa nĩ wageria mũno mũno mũno na nĩ waria wega mũno Ah, thank you rĩu mũndũ ũyũ wa kulia rĩ ndũgĩtwĩre wĩtagwo atĩa na tũyei nĩ atĩa na we wĩ waũ njĩtagwo kamunge daniel kamunge ndekere na ũyũ this is my oh, nĩ sister yakwa nĩ niĩ ndamũrutire kwaria gĩkũyũ ai so uh, nĩ mũkwĩiguĩra mũigue no wĩna naigua gĩkũyũ ndĩrĩ na kĩega accent please

ũrigitani. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, tũkwendaga kwaria ũhoro wa maũndũ marĩa rĩrĩa twarĩ Kenya rĩ, maũndũ marĩa maybe marĩa twagereire tũtangĩenda ciana citũ cigerere, na na ona maũndũ marĩa twendire mũno rĩrĩa twarĩ Kenya, marĩa twĩraga Ngai nĩ thengiũ tondũ... nĩ twamagereire tondũ nĩ magĩtũrutire. Na tũkwanjĩrĩria, mũthuri wakwa nĩ ũkwenda kwanjĩrĩria? Yes. Nĩ niĩ rĩngĩ, ĩĩ na niĩ, nĩ niĩ ngwanjĩrĩria na ngwenda kũmwĩra atĩ kĩrĩa ah, kĩrĩa ndiendete rĩrĩa ndarĩ, ndarĩ mwana, ingĩenda ciana ciakwa cikorwo nakĩo nĩ atĩ ah, ndiũĩ marĩtwa make ma ma ma gĩkũyũ no tugaga ndiũ kũ self express Tũ- tũtia- tũtiahotaga kwĩyaria Ah, alafu tondũ wa tũtiahotaga kwĩyaria kĩrĩa kĩra happen nĩ atĩ mũndũ agakorwo very shy ona ona wagimara ndũĩ kwĩyaria ndũĩ kwaria na andũ wathiĩ handũ hena andũ aingĩ you know, ũgakira ũgathiĩ kwa kona ũrona andũ angĩ nĩ- nĩ ta me haha na we wĩ haha so ndiĩ- ndiĩ- ndingĩenda ciana ciakwa cikorwo na kĩndũ ta kĩu nĩguo thaa ici guoya ĩ guoya ndingĩenda ciana yes thengio ndingĩenda ciana ciakwa cikorwo ũguo na, na, na guoya koguo ndĩrama encourage meyarie mara rĩrĩa matirenda kĩndũ ngamera ĩ njĩrai mũtirenda rĩrĩa you know mena gĩkeno rĩrĩa ma, matirĩ na gĩkeno kasirikanyi kũrakara oh, rĩrĩa mara- marakarĩte makauga nĩ marakara kwĩ express Mm. ya kwĩyaria Mm. nĩge- tondũ ya, nĩ- nĩ- meka ũguo nĩ magũkorwo andũ agima ũrĩa moĩ kwĩyaria na gwĩ express and that's good for them And kĩu nĩ kĩega kĩu nĩ kega for them Ũcio nĩ ũndũ mwega. ũcio nĩ ũndũ mwega yes nĩ thengio Hey, good job. Ĩĩ, nawe kamũngĩ ũngiuga nĩkĩ ũtendire mũno mũciĩ ũtangĩenda mwana waku agerere Kĩndũ itangĩenda nĩ violence. How you say vi- vi- kũhũrwo. Mm. Ah, nda- nĩ ndamenete kũhũrwo aga mũno. unnecessarily kũhũrwo for no reason hatarĩ na gĩtũmi ndingĩenda ciana ciakwa cihũrwo that is um, no ti atĩ ci- ndingĩenda cihũrwo discipline nĩ kĩndũ kĩega uh, my issue nĩ handũ ũkĩra- ũk- ũkĩragia Mm, ũtabatairwo gũkĩria mm. and that can ĩyo no ĩtige indo ciĩtagwo scars in your,

um, no nyende ciana ciakwa cihote uh, kũnjarĩria about anything citagwĩtigĩra there's a lot of abuse ĩthiaga na mbere in boarding school uh, it used to be at least as far as I know that she ndiũĩ kana nĩ kwacenjirie mm. but tene nĩ twahũragwo you know mm. that was that was not fun mm. um, aciarĩtwo marĩ arimũ so mm.

Mũndũ ũyũ wakwa haha brother yakwa nĩ arenda kũheana point njega no gĩkũyũ ndĩmwĩrire atĩrĩrĩ nĩ kĩramũ arathiĩ agetubĩra hu agakorwo nĩ ekorire gĩthũngũ-inĩ na gĩthwaĩri ũguo rĩ please angĩkorwo ndũranyita harĩa arauga na gĩthũngũ nĩ ngũgeria gũgũta gũgũtaũrĩra kamuge

So, you know, you can't complain to them mm. about another teacher. Mm. They say, well, the teacher, they, because the teacher is most likely to be believed than the student. Mm. mm. So, there was that. You nani hari giuga ri itagienda ũhoro mwana wakwa agerere rĩ ũguo kamũngĩ auga niĩ kũhũrwo gũtandĩkwo kũrĩa mũndũ atandĩkagwo cukuru ũrahũrwo tarĩ ũra tarĩ ngũnia ũkahũrwo ũkahũrwo ũkahũrwo waga kũrehe maĩ cukuru nĩ ũrahũrwo nĩ ndirikana harĩ tũmĩnyore tũratathi tuoyaga mũndũ ake tondũ nĩ tũceretwo na rangi hau ũguo wa red ũkoya tũmĩnyore tũu ũkambia kwĩhaka ũguo tondũ nĩ wonaga andũ airĩtu nĩ mahakagwo. Niĩ nĩ ndikaraga kũrĩ mwe ndoire tũmĩnyore tũngĩambia kwĩhaka natuo. Reke ngwĩre ndatandĩkirwo ndathire cukuru ngĩrwo Wanjari nĩ kĩĩ kĩu wĩhakĩte? Gũtandĩkwo, gũbĩrĩrĩkio, ĩ? Mere rĩrĩ, rĩrĩa waheirwo thwiti nĩ stranger. We, rĩu ona reke tũtikae kũingĩra hau. kana reke ndĩmwĩre tu, cukuru rĩ, ũgĩũka, ũgĩũka andũ cukuru ĩrĩa ndakĩrĩ, hĩndĩ ĩyo rĩ, brother yakwa rĩ, nĩmagĩthiĩte boarding school, niĩ ngoragwo ndĩ day care cukuru, day, nĩ day care? day day school, ndarĩ day school ndĩ day school rĩ, na nĩkuo mami witũ na baba witũ magĩ, ma ma ma. mabundithagia. Hĩ! Gũgĩũka na kĩrori, andũ marĩ hau ũguo magĩũka magĩita thwiti barabara. Ithuĩ twĩ ciana cia cukuru, harĩ handũ nanga wonaga thwiti kaingĩ? Nduonaga, hatirĩ handũ wonaga thwiti kaingĩ. Niĩ reke ngwĩre ndenyerete na arĩa angĩ, tũgĩthiĩ tũkĩrogotaga thwiti, no nĩ ndarogotire ngĩĩhithaga tondũ nĩ ndetigagĩra. nĩ nĩndamenyaga ndiagĩrĩirwo gũkorwo hau ngĩrogota thwiti na nĩndetigagĩra baba tondũ akĩrĩ kwanja arĩ headmaster. Niĩ ngĩthi ngĩkĩ ngĩkĩhe kairĩtu kangĩ mũrata wakwa ngĩmwĩra we nĩwarĩa thwiti ta ke ndĩne ĩngĩ ngĩmũhe. Tũkĩrĩa na tũgĩki tũgĩkira na tũgĩthiĩ kĩrathi. Niĩ arimũ ndiũĩ mamenyire atĩa ciana nĩcirogotire thwiti na maheo na marĩa. Twĩ barĩndi rũcinĩ tũgĩtwo, kwĩ barĩndi-inĩ rĩ, ngĩigua, kwanja nĩ baba witũ wokire, nĩwe akĩrĩ headmaster agĩũka akiuga, aah nĩ ndĩraiguire inyuothe, ciana iria ciothe ciũkĩte cikoya kĩrĩa thwiti, ndĩraiguire nĩ mararĩire thwiti, angĩkorwo wĩ ũmwe wao, haha mbere mumĩre. Niĩ rĩ...

tandĩkwo kũrĩa ndatandĩkirwo arabu baba hĩndĩ ĩyo ahũra kwanja twakomirio thĩ arimũ othe magĩũka o mwarimũ arahũra mwana akahũra mwana hĩndĩ ĩyo rĩ arimũ mabangĩte raini ũũ ciana mũkometio thĩ o mwarimũ agokaga kũhũra ta ithatũ oya ciaku ithatũ mwarimũ ũngĩ agoka agoka agoka niĩ baba anginyĩra angĩkorwo arĩa maraheo ithatũ ndaheagwo ta ithathatũ. ngĩragwo wanjeri ndũkanarĩa thwiti rĩngĩ ndikanagũtũrĩra ndikanagũkũgũrĩra thwiti rĩngĩ nĩtũkũrĩa thwiti nĩ ta tũtakũgũragĩra thwiti ndũkanarũma thwiti ona gũkũ ndũkanathiĩ gũtirĩ handũ ũkanathiĩ ũrĩtũraga gũkũ ndũkanarĩa thwiti niĩ reke ngwĩre first ngĩconorithio mbere ya ciana ndĩrakwĩra ona twathiĩ kĩrathi ndaikaraga ũũ na mwena nĩ ũrĩa ndurĩtwo gũkũ nĩ ũrĩa hũrĩtwo nginya ndĩna ironda gũkũ ũguo nginya nĩ kwĩna tũmĩtĩ ũrahũrwo na nĩ tũc- nĩ tũ- twĩna twĩna Tũceke. ĩĩ na twĩna mm, ciĩtagwo atĩa Ah, hooks Ah, ci- kamũtĩ ti smooth ti kanyororo nĩ nĩ kena tũ tũ tũmĩigua tũ spice tũmĩigua Yeah, branches. so rĩu wa ĩ, wagũthwo rĩ rĩu nĩ rĩmwe nĩ- nĩ ũgũce- nĩ ũgũcehwo nĩ ũgũ- nĩ ũgwĩkwo atĩ so rĩu nĩ ũkuona ona nĩ ndarĩ na tũ max gũkũ nĩ ũrĩ ũrĩa ngũhũrĩtwo rĩu kũmenya ũcio- mũthenya ũcio nĩguo ndamenyire ndwagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa kũrogota thwiti cia cia kĩ cia kũrekio nĩ andũ No rĩu ĩ, rĩu nĩ understand aga maybe the reason twahũrirwo ũguo tondũ onaniĩ mwana wakwa ingĩigua atĩ harĩ thwiti citĩirwo kũu ũguo oka arogota rĩ, ndingĩkĩmũhũra ũrĩa ithuĩ twakĩhũrirwo, no ndingĩkenio nĩ ũndũ ũcio. But yeah ũcio nĩ ũndũ, na kĩndũ kĩa mũico njarie tu. ihenya ihenya ihenya. Ona arimũ aya ona magĩtũhũra rĩ, bado no matwĩtaga marĩtwa, ũkerwo we we we we ni mjinga sana mjinga sana hata unaanguka, rĩu ũkerwo ũragũa. maya nĩ mathabu ma kũgwa hĩndĩ ĩyo Wĩ kĩrimũ. ũrarũma wĩ kĩrimũ ũgetwo kĩrimũ yani nĩ, nĩ watho na ndũngĩenda mwana waku agetwo ũguo na nĩũĩ bible yugĩte kĩrĩa wauga nĩ, nĩ, nĩkĩo gĩkũhanĩka ũguo rĩ ndingĩenda ona hanini tondũ ingĩenda kwaria maũndũ ma muoyo gwĩ ciana ciakwa Amen. mm. Mhm. Mm. na tũkĩrĩkĩrĩria ihenya ihenya rĩ nĩ maũndũ marĩkũ mamũkenirie twĩ mũciĩ mũngĩenda ciana cianyu cigere ci, ci experience Ah, niĩ niĩ nĩ ndendete ũrĩa kwarĩ safe Mm. atĩ ciana no ciume rũcinĩ cithiĩ cithake mũthenya mũthenya wothe ci- ciũke cithiĩ ranji arabu ci- ci- cithiĩ you know twathiaga twathaka na you know twarĩ safe kabisa kabisa tondũ twathiaga mathaa ma- ma- maingĩ na tũ- tũgacoka mũciĩ wainĩ na twĩ sawa no thaa ici thaa ici especially gũkũ america ndũ- ndũngĩka ũguo tondũ ciana ndũngĩtiga ciana ciaku ona cithake ciĩ ika mm. no mwaka gũkorwo na mũndũ ũracirora mm. tondũ you know it's not safe mm. watiga ciana ciaku ona just a few minutes mũndũ no oke oye mwana waku na thiĩ nake uh, koguo ndĩramis kĩu nĩ kĩndũ kĩrĩa ndendete about kenya atĩ security ĩyo

yoyaga gĩcagi takes gĩcagi kũrera mwana yeah there you go good job ũrĩ ithano hau nĩ wageria nĩ ikũmi ah, um, no mwaka o make sure mwana waku mwana waku ndangĩ discipline one neighbor

but you know um, ne, we had ne kĩndũ twarĩ nakĩo ne we had respect nĩ twarĩ na gĩtĩo something that na you know ciana gũkũ citirutĩtwo gĩci- gĩtĩo mũno that is important niä ona niä ingĩenda kuongerera kuga o ũguo kamũngĩauga um, ona gũtuĩka nĩ twahũragwo rĩ na na ũgakũra ũgĩtigagĩra ũgĩtigagĩra arimũ na aciari aku rĩ, nĩ twakũrire na gĩtĩo, gĩtĩo kĩnene mũno na ona nginya ũkamenya mũciari waku nĩ mũciari waku. Ti ta gũkũ ciana ũrĩa ciaragĩria aciari ao kana ona ũrĩa ma treat aga aciari ao. na nĩ ũkũigua ciana cikĩra mũciari nĩ ngũmenete nĩ ngũmenete na rĩu marakiuga na gĩthũngũ ũndũ ũcio niĩ ũcio ti ũndũ mwega ũguo rĩ ona twahũrwo nĩ twaheirwo nĩ twaheirwo discipline na nĩ tũtĩĩte aciari aitũ na nĩ tũtĩĩte. Eh, um, nĩ nĩ tũheaga nĩ tũheaga andũ gĩtĩo anyways mwĩroreri wakwa nĩ thengio mũno mũno mũno nĩ kwĩrorera gĩbindi gĩkĩ angĩkorwo nĩ wakenio mũno mũno mũno nĩ bindi ĩno rĩ ta make sure nĩ wa subscribe na ona ũtige comment ũgĩtwĩre nĩ kĩĩ gĩa gũkenia kana ona no ũtwĩre experiences ciaku no ũtwĩre maũndũ marĩa we wagereire ũ- maybe ũ- ũtangĩenda ciana ciaku cigerere kana marĩa mega wonire ũngĩenda ciana ciaku cithome kuma maũndũ macio uh, otherwise uh, mũrathimwo mũno na mũkĩgĩa na wiki njega na nĩ tũkuonana video-inĩ nyingĩ ngero mũrathima Aye. bye Utanitisha, son of the king, ah, sikubahatisha ah, mawimbi akija kunitisha tisha jeshi la malaika